So mi keda share algo ku bosnan. So mi tabata pabiando ku un hende entor e tabata bisa mi mane kuenti si e no ta gusta debe bla bla bla ku tur e tontonan ki. Anto awa ami hendenan tur hende tin derecho di pensa anto kier kiko ku nan kier mane bo tin tur e derecho ami no tin kunes pero A, Djis Pastor Aceita ta bo experiencia no Carmen Aceita bay ta mi experiencia Awa kico mi Carmen Aceita hopi hende tin miedo di debe bla bla bla cu tur esey ami no tin miedo di debe ami ta bisa bos nan flat ami echt no tin miedo di debe anto mi ta bay splica bos nan dicon awe coki ta un mindset anto awe coki ta mane un belief cu ami tin awo por ta ami ta un psycho bitch pero honey cu binti un aña mi a compra un cas di mei miyon ta djis cuatro apartament. Ban serio. Dus, ora ku mi tabata bibando na Aruba, ku mi tabata trahando na Zara, mi tabata sub commercial director, mi tabata di un bon fucking salario, bon trabou, mi mes un outo, mi mes un kas, apartament, all of this shit, right? Bitch was living goo baby. Anto lo mi a disidi basa kiko, esaki no ta e bida ku mi kier, mane esaki ami no ke keda traha den un kompania pa resto di mi bida anto ganando un salario, A mi kier mas. Dus ora mi ta oto tin mane un feeling, mane echt un un mane un gana no, mane un gana di bai biba afontu, bai studia. Anto ami a disidi ke esei ta lokual ku mi ta bai hasi. Anto ora ku mi a kuminsá bisa hendenan ku mi ta bai studia afó, ku mi ta bai hasi esaki, ku mi ta bai laga mi trabou, hopi hende a kuminsá judge mi, anto nan a kuminsá bisa ku kuenti sí, Cu cuenta di pakico mi ta bay biba afo, bay crea debe, caminda cu awor aki mi tin un bon trabao, mi tin un bon salario, mi ta bon, bla, bla, bla. Antora, ey, boso no por imagina cuanto hendenan na Aruba, like, gewoon tur fucking hende, tawata bisando mi cu mi ta loco pasobra, of cu nan tawata judge mi pasobra mi ta mas dicidi di bay laga un bon trabao, un bon salario, bende tur mi kosnan anto bin biba Hulanda. Anto hendenan ta ta bisa ta judge mi pasobra ke mi pakiko bo la bai afó krea debe kaminda ku bo tin un bon trabou i un bon salario. Bos ta kere ku ami keda gana dies mil pa luna p'e resto di mi bida? Dies mil pa luna no ta sufisiente pa mi. Ami ke gana shen mil pa luna. Anto ora hopi hende a kuminsá share ku mi manera nan storia, manera nan tabata share ku mi manera Cu Hulanda ta dificil, cu e no ta facil, cu bo ta crea tanto debe, entondes is bo ta bin bek, anto con bo ta bay paga e debe ey, cu mester kico like tanto storia negativo, anto hendenan ta ta con keda proyecta nan limitacion riba mi, kico nan por ha, kico bo por haci, kico bo no por haci, cu tur esey. Anto ami por Dios guys, ami no ta houta give a fuck cu nada! Di locual cu hendenan ki tabata bisa mi. Mani ami no tabata laga e storianan cu nan tabata proyecta riba mi of bisa mi afecta mi. Mani, djis pasobra a bo bin Hulanda studia, anto bo a crea un debito, bo bay bek Aruba, bo bon sa con papagia, no ki men k'esey ta bay ta mi storia, no ki men k'esey ta con cos ta bay cana pa mi. Djis pasobra tabatin shen mil hende cu tabata tin e experiencia ey, no ki men cu ami tambe ta bay tin e experiencia ey. Dicon? Paso pa di prome mi no ta pensa manera bo, di dos mi no ta kere den e kosnan ku bo ta kere den dje, di tres ami ta bèt riba mi mes, ma ni ami ta trust mi mes asina fucking hopi ku mi sa ku si mi hinka mi mes dun debe di setenta mil ta pasura aki pa di aña, setenta mil ta bai ta lokual ku mi ta traha den un fucking dia. Dus pakiko mi ta bai laga bo storianan òf bo limititashonan afektá mi? Mi no por laga nada di esei afectá mi, pasobra abo no sa ken mi ta, anto bo no sa kiko ta e cosnan cu mi ta capaz di dje. Pa di promé mi no ta mesun cos cu bo, pa di dos mi no ta pensa manera abo, i pa di tres ami ta trust mi mes, anto mi ta bet riba mi mes, pasobra mi sa ken mi ta, anto mi sa kiko mi por logra. Dus bo no por bai laga Hendenan proyecta nan limitacionnan cu nan storia riba bo ante laga esey bira bo storia of esey bira bo definition. Djis bo solo tao tin shen cincuenta hende cu tao tin experiencia ey, no ke men cu aba tambe ta bay tin experiencia, nee. Abo por ta e plus one procent cu no tin e experiencia ey. Pero esei ta dependiendo kon hopi abo ta tròst bo mes, kon hopi bo ta bèt riba bo mes, kon hopi bo ta chus di tròst bo mes ku bo por. Mane bo ta kere ku Dios a na mi un deseo di hasi algu pa mi duda? Mane bech make tonto ki make sens. Bo ta kere ku Dios a na mi un idea di algu. Pa mi keda sin hacer, pa mi duda den mi mes. Si Dios a nami e fucking idea ey, ta pasobra e sa cu mi tin tur e resourcesnan, mi tin tur e tools, mi tin e mindset, anto mi tin e capacidad pa make it happen. P'esey e na nami e fucking idea, pasobra e no lo nami un idea cu mi no ta capas di haci un fucking realidad. Anto that is on trusting on myself, that is on betting on myself. Manera, al final ta bera, A mi bin kinan ma kre un debe, mi ta studiando, e no ta garanti, djis pasobra mi tin un diploma e no ta garantisá ku awe mañan mi ta bai tin un bon trabou kaminda mi ta bai por paga e debe bèk. Bej, awe mañan nos por ta den Terser Guera Mundial, Covid por bin, aliens por bin den e tonto akí, tin yen shit ku por pasa ku por bai links. Pero ami no tin kunes, ami no ta bisa ta bèt riba mi diploma òf mi no ta bisa ta dependé riba mi diploma òf riba mi sertifikado. Ami ta bisa ta bèt riba mi mes. Ami ta bisa ta bèt riba God. Mi ta bisa ta bèt riba e belief, riba e trust, riba e knowing ku Dios a na mi e fucking idea akinan pasobra e sa, e sa ku mi ta bai a ehekutá e tonto akí, anto e sa ku mi ta bai ta bon. Pasobra si no a no lo na mi e fucking idea. Dos, pakico mi no ta bay troz mi mes, caminda cu Dios a dicidi di troz mi prome cu ami a troz mi mes? Pakico mi no ta bay troz den mi capacidad pa haci cosnan ki, caminda cu Dios a dicidi caba di troz mi pasobra nan mi fucking idea? Dos, ami no ta bay sinta laga e limitacionnan of e storianan of ideanan cu hendenan ta projecta riba mi ta mi realidad. Ami ta chus mi realidat. Ami ta chus kiko tonto ki ta bai ta pa mi. Anto mi no por laga e proyeccionnan of e lack of e limiting belief di e hendenan kinan afecta ken mi ta of unda mi ta bai paso ami sa ken mi ta. Anto ami sa unda coño mi ta bai. Anto roniu hende no por defini e tonto ki pa mi. Mi no tin cunes Si shen sinkuenta hende tabata tin e mesun eksperiencia ei, awor ami ta bai ta shen sinkuenta i un ku no ta bai tin e eksperiencia ei, anto ku ta bai ta hasia diferente? Anto dikon? Kon mi sa? Pastor mi ta tròst den mi mes. Pastor mi ta tròst Dios. Pastor mi ta tròst e tonto ki. P'esei, p'esei bo no por laga hendenan buta nan limitashonnan riba bo, bo no por laga hendenan buta nan miedonan riba bo. Si hendenan ke tin miedu di debe, a balesa i ta nan kuenta. Ami no tin miedu di debe, pasobra ami sa. Bo ta kere ku si Dios a bisa mi, Bai hasi e debe aki di setenta mil euro? Ta pasobra Dios sa cu aki pa di aña, setenta mil euro ta bai ta mari coffee money pa mi. Mani, mi ta bai paga e tonto aki mesun cos cu bo ta paga coffee. Bo sa ora bo ta paga coffee, bo ta ni wak cuantu e ta, bo ta djis paga e coi? Awel asina e ta bai ta pa mi. Anto esey ta un what? Un betting on myself, un trust in myself, Ond noen myself, noen mi kapasidat, noen kiko mi por hasi. Dus no laga niun di e storianan ki òf niun di e limitashonnan ki òf niun di ideanan ki ku hendenan ta purba proyektá riba bo limitá bo di unda bo ke bai. Manera si ami a skucha e hendenan ki, Ami nunka lo a bin na Europa. Mi nunka no lo ta kina na Europa. Mi nunka no lo tin mi mes un fucking business, bendiendo mi shitsnan online, working mani freelancer, ganando binti euro pa ora, haciendo e cosnan cu mi ta gusta pa haci. Y ta wera, mi tin un debe. Y mi ta bay paga debe ha. Cu cua placa? E placa cu Dios ta provide pa mi. Pasobra si Dios a bisa mi, haci e tonto pi, ta pasobra e sa cu ta bay tin un resultado pa mi asina great den e tontay cu mi no tin cu ni worry. Mane, ami no ta stress. At all! Ami no ta stress. Dus p'esey bo no por laga hendenan projecta nan li, la, laga nan. Mane bo sa cuanto hende ta ota proyecta e tontonan ki riba mi na Aruba like guys e ta ota mane mi ta ota sinti mane cu e mundo ta ota bisa mi no haciele anto den mi coracion Dios ta ota bisa mi hacie hacie hacie asina letterlijk anto tur hende rond di mi ta ota bisa mi no hacie no hacie no hacie ken mi ta bay confia e hendenan of Dios e hendenan cu tin un pensamento limita Of Dios ku ta min ku ta wak e tonto ki kompletamente ku tin dominio riba e tonto ki? Ken ta esun ku mi ta bai konfia? Dios, ami no ta bai konfia bosnan of bosnan palabra of bosnan storia. Si esei ta bo storia, si esei ta bo definishon, esei ta pa bo. Pero djisposo esei ta bo storia of esei ta bo definishon, no ke men ke ta bai ta esun di mi. Ami ta chus kiko tonto ki ta pa mi. Ami ta esun ku ta disidi kiko pa keda den djento kiko no. Anto ami no ta be keda den bo storianan of den bo limitacionnan. Mi no tin cunes cuanto hende a pasa den e tonto ki. Mi no tin cunes, paso niun di nan no ta ami. Niun di nan no ta pensa manera mi. Ento niun di nan ta confia den Dios manera ami ta confia den Dios. Dus ami no ta be laga ni bo limitacionnan, ni bo ideanan, ni niun di bo coipendeonan afecta mi. Anto kisas

Pero no laga e limitashonnan di otro hende stòp bo di unda bo ke bai òf stòp bo di e kosnan ku bo ke logra. Pasobra al final di dia abo ta disidí kiko ta bai ta e realidat pa bo, abo ta disidí kiko e storia ta bai ta pa bo. Anto djis pasobra ta den shen sinkuenta hende ku tabatin e mesun storia, no ke men ku bo storia mesun tin ku ta mesun kos ku nan. Fòk nan i nan storia. Abo krea bo mesun script. Costa asina ril hasta camera hasta camera ta haciendo wega riba mi. Pero sa! Abo crea bo script, abo crea bo storia anto abo choose pa trust bo mes. No pa wak, si bo no ta trust bo mes, trust Dios. Like letterlijk. Mane ami ta trust mi mes? Pero mi tròst ta bin di Dios, mane ami ta tròst ku tur e kosnan ku Dios ta hinka den mi kabes, tur e gananan ku Dios ta na mi di hasi e kosnan, ta pasobra esak ku tin algu greit pa mi. Anto ami no ta bai duda den su palabra, mi no ta bai duda den dje, pasobra si el a disidí di na mi idea ta pasobra el a konfia den mi kaba, dus pakiko mi no ta bai konfia den mi mes?